Без инде быелны чыннан да беренче гаилә бәйрәмен уздырабыз. Һәм инде әлбәттә ул әти әни, туганнар кочагында узачак. Иң яраткан ризыгым ул минем әлбәттә каз, каз хәзер бәрәңге белән каз шундый алмалар тыгып тутырылган тәмле шырдап тозлырак шундый тәмле каз яратам ашарга яңа елда. Һәм инде әлбәттә и ашларын. Барсы да кылырга тиеш һәм инде иң зур шатлык яңа ел көне туганнар белән бергә җыелышу.
Яңа ел табынын әзерләргә булышасың соң сез Алиягә? Мин инде продукты ташып торырга гына ярдәм итә алам алай. Нәрсә ашыйсы килгәнлеген әйтергә мөмкин. Алай анда безнең кызлар күп, анда кызларга урын юк. Кулинар талантларың бармы соң? Ә тырышсам бардыр ул. Пешереп караган юкмы ни? Алияны сыйламыйсыңмы ни?
Андый мөмкинчелек әле кирәк булмады, но Алия үзе дә бик яхшы әйбәт пешерә. Андый кирәге чыкканы юк әле. Димәк, син тәмләп ашап кына булып торасың.
Бик тә көтеп алынган бик зур бәйрәм. Менә ничек бар дә китап, китап укыйсың, укыйсың да битен әйләндереп куясың бит әле. Шуның шикелле, чиратта матур биткә керәбез, матур юлга керәбез, Аллага шөкер. Мин инде нәрсә әйтәсем килә, булган кайгылар, барлык үткән әйберләр шушы юлда калып, икенче менә киләсе елыбыз якты, нурлы, күңел тынычлыгы белән, дөньялар тынычлыгы белән килсен дигән теләктә каласым килә. Яңа ел өстәлендә иң яраткан ризыгың бармы? Иң яраткан ризык ул элек-электән калгандыр инде, мандарин белән теге ни, зимний салат. Зимний салат, панат алайса син. Әйе, бик яратам.
И патшоу бар әле. Патшоу, аха.
Хөрмәтле дуслар, туганнар, инде безнең тиздән 2024 яңа елларыбыз якынлаша. Минем иң көтеп алган көннәремнең берсе, бу бит инде көнне без тәмләп, казны духовка тыгып, ашый торган көнебез дип әйтәсем килә. Менә мин шушы көнне көтеп алып, Духовка бозны тыгып, тәм-томнар белән, яшь яшьләр белән хәтерләп, яңа елны көтеп алабыз. Барызына яңа елны белән. Кем белән каршы аласыз яңа елны? Яңа елны үзебезнең гаилә белән каршы алабыз. Яңа ел җитә бит инде, яңа ел табынында нәрсә сезнең, нәрсә пешерә гаилә? Без инде әлбәттә яратабыз каз, коклаган каз, пилмән, һәм иң мөһиме, һәм иң мөһиме, якын туганнарыбыз әйбәт позитив кәеф. Менә шул булса, яңа ел көтәнеке була, шәп була, әйбәт була. Сезгә дә шуны телибез. Бу ел сезнең өчен уңышлы булдымы соң? Нинди уңышлар булды? Бик уңышлы Аллага шөкер булды безнең э, көчемсез милек буенча да, эш буенча да, барысы да әйбәт булды, гаилә буенча да Аллага шөкер. Барысы да әйбәт. Ходай Тәгаләгә шөкер, Аллага шөкер. Киләсе елда да шундый булсын, бөтен кешенең дә барысы да әйбәт булсын. Ә, Яңа ел өстәлендә сезнең фикерегезчә нәрсә торырга тиеш? Яңа ел өстәлендә бар нәрсә дә торырга тиештер инде, аеруча мин булырга тиештер. Мин мин минем э, предпочтение русча дип ай татарча дип кылай ну. Иң яраткан ризыгым.
Ием, ит инде миңа. Менә казмы, үрдәкме, гомумән алганда ит белән бәрәңге булса миңа шул җитә. Яңа ел өстәлен кем әзерли соң дип сорыйм әле.
бергә бергә Илназ булышамы? Юк.
Әлбәттә.
Мин уйлавымча бөтен нәрсәне бергә эшләргә кирәк. Шул вакытта гына күңелле. Ул бит инде булышмасаң вакыты да э, ни э, озаграк була. Ә былай кеше катнашса кызыграк та була, күңеллерәк тә, шул бәйрәм рухы да була. Ашарга да әзрәк кала уже теге, уже әзерләгәндә ашап ашап туясың. Туясың.
Быел сезнең өчен э, уңышлар китердеме? Нинди яңалыкларыгыз, нинди уңышларыгыз бар? Гүзәл Идрисованың быелгы елы вообще гел уңышлы булды сөйләптер. Аллага шөкер, э, быел, быел э, март аенда, 8 март аена якынлашканда инде Безнең хөрмәтле рәисебез үземә лично Татарстанның атказанган Махсус. Әйе, үземә Өенә махсус. килеп, өенә килеп. Махсус аның кулыннан э, миңа Татарстанның атказанган исемен тапшырдылар. Лаеклы исемен. Әйе, шул хәтле зур бәхет. Бу минем өчен 8 мартта Дәрәҗә. зур бүләк булды. Зур дәрәҗә, ул инде куаныч, әти-әниләр өчен бик зур шатлык. Э, Зур рәхмәтләрен белдерәсем килә э, гаиләмә, Мине тудырган әти-әниемә һәм тагын бер зур безнең шатлыгыбыз, олы улыбыз инде бик оста гына гармуннар белән уйный, профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнә, алтынчы сыйныфта укый. Аңа Мацуев исемендәге стипендия дә лаек булды. Лаек булды. Һәм лаек булды шәһәребез мэры стипендиясенә лаек булды. Шуңа күрә быел зур казанышларыбыз бар.
Җырлы гаилә өчен быел уңышлы булган. Аллага шөкер.